Besmella. Tamacahut n Harun Racid. Yella zik-nni Harun Racid d sselṭan n slaṭen, u ulac win yesɛan deg ddunit ayen yesɛa. D Lwiz, Lwiz Si Sendyaq.

d izgaren, d tisita, d iɛudyaw. Lḥaṣun, way lelbus, ala, ala llebsa n leḥrir i yettlusu. Armi d yewwas deg wussan, atah yers-d ar ɣur-s lxelq Aṛebbi, yenna-yas, atan yura-yak Ṛebbi ad tesɛeddiḍ ddel, yenna-yas tura xtir kan ad tesɛeddiḍ deg temẓi, Ma ad tesɛeddiḍ deg tewser. Yenna-yas, Yura-yak Rebbi ad tesɛeddiḍ sebɛa snin n ddel. Ad ɣ-iqqel Rebbi deg ddel. Yenna-yas Haṛun Ṛacid di lexleq-nni, Mṛeḥba s wayen i d-yefka Ṛebbi. Yenna-yas, Ihi, yif-it ad temɛawaneɣ la k-ttemẓiɣ ddel-agi i yuran fell-i. Yenna-yas lexleq-nni, Ihi cfu-k-id, azekka deg lehna ad yebdu ddel fell-ak. Armi d azekka-nni, atah yekker-d Haṛun Ṛacid, yedla ɣer texzet tis lqec, yufa aɣiqel Ṛebbi llebsa-nnes akk leḥrir ulac. Yeffeɣ-d yettnadi ixeddamen-is anda llan, ulac win yellin. Yedleɣ rret rres n dyeqen akk yejmeɛ akk lewwizis aɣ iqqil Rebbi tewwet akk deg-sen ssif agi yufa-ten akk d ilmawen a Rebbi qileɣ lḥaṣun umbeɛd asmi iruḥ lkuri anda akk ḥacakum anda akk yella akk lmal-is yufa ala yiwet teɣyult ula d tinna teskuṣṣuḍ. Yiwet kan zzayla i yufa, ḥacakum. Amek i yexdem iman-nni Haṛun Ṛacid? Yerkeb-d sufella n teɣyult-nni, yufa ciṭ n weɣṛum akked ciṭ n sserdin, yewwi-t-id akken ikiṭ yid-s. Ileḥḥu, yewweḍ ɣer yiwet n teɛwit, yebɣa ad yečč ciṭ n lqut-nni i d-yewwi yid-s. Ihi yessers lqut-nni akka eh, ɣef yiri teɛwidt-nni i wakken ikit ad isew aman. Yeɣli-yas weɣrum-nni, lḥut-nni yuɣal ar daxel n waman ara yettɛummu. Yeqqim meskin i laẓ, ijerreb laẓ ass-nni. Ihi deg wass-nni, ma d agella ur s-d-fkin ara ciṭ lqut ara yečč, yuɣal yettmetray. Ad iṛuḥ walbaɛḍ deg axxam ad yemter, neɣ ar lǧameɛ, ar walbaɛḍ ar leǧwameɛ. Ma fkan-as-d ayen ara yečč yečča, neɣ ma ulac ad yens i laẓ. Yelḥa acu yelḥa, iḍewwer-d i wacḥal n tudrin, yuɣal d aɛeṭṭaṛ meskin. Armi d asmi yewweḍ ar yiwet n taddart. Taddart-nni tesɛa lǧameɛ, Amek yexdem? Iruḥ yeddem-d imeṣleḥ yenneḍ-asen-d akk lǧameɛ-nni yezzazedeg-it. Imeẓẓulen n lǧameɛ-nni wwin-as-d ayen ara yečč. Azekka-nni diɣen akken. Uɣalen isem-is ttafen-t-id dinna yettnusu deg lǧameɛ-nni yezzazedeg-it, yettẓalla deg-s, ur ttɣitin-t-id at taddart-nni. Asmi d-yewweḍ unebdu, D aẓɣal mliḥ deg tmurt-nni. Netta ur yesɛi ara aɛmam. Acu i yessers sufella n uqerruy-is? D takerciwt. D takerciwt akken i d-teqqur akken sufella n uqerruy-is ɣer uɛmam. Dɣa syenna ssawalen-as Ɛli bu Tkercet. Yiwen a Ṛebbi lɛalamin ur yeẓri ara belli Ɛli bu Tkercet asmi as-rebḥen wussan d sselṭa n slaṭen. Ihi win yeḥwaǧen akka lḥaǧa ad t-iceggeɛ, yuɣal ixeddem akka, ixeddem laẓ-is akka ara d-nini. Armi d yewwes deg wussan, sselṭa n tmurt-nni yesɛa sebɛa teḥdayin. Iger-d ad jewǧet yessi-s. Ihi ffɣen-d iberraḥen ara ssawalen win yebɣan ad yexḍeb albaɛḍ deg yessi-s n sselṭan,

Settiha akk i s-heddren. Zzuɣren-t yid-sen yedda, iwakken ad ḍsen fell-as, ad ḍsen ɣef Ɛli bu Tkerrect meskin. Asmi wwḍen ar seddaw n tecṛuft-nni, lberǧ-nni, tidak tidak bedden-d akk dinna, fert akk ixenfiyacen s txaṭer zik d lɛib ad tnehḍ akka deg axenfuc-ik.

I d-ruḥen ar ɣur-sen. Ma d tamecṭuḥt-nni, tsekk dekkukukukuk ulac win i s-d-iɛeǧǧben, ala Ɛli bu Tkercett. Dɣa yessetmah, sya yeffeɣ-it-d leɛqel, yenna-tt-as tebbehbaḍ, amek akka i m-d-iɛeǧǧeb wihenna? Tenna-yas-d ihi, nekkini ara yessetma. Yiwen n gugu kuku txeṣremt ur yeččur ara tiṭ, ala Ɛli bu tkercec, ala, ala wihin akka yessersen takercec sufella uqerruy-is i yi-d-iɛeǧben xaṭer ur tessin, ur tessint ara isem-is, ma ur t-, tenna-yas ala wihin-a, ruḥet imir-nni ɣer baba-tset, tenna-t-as a baba amek akka-agi, yenna-yas-d baba-tset, Ad textir win i s-d-iɛeǧben, iɛeǧeb-as-d wihna, d wihna ara tt-yaɣen. Ur sekcamemt ara iman-nkent. Ihi jewǧ-d akk yessi-s-nni n Sselṭan. Ula d Ɛli d Bu Tkerrcet yuɣal d aḍeggal n Sselṭan, yuɣ tamecṭuḥt-nni. Ruḥ lḥal uɣal-d lḥal, yenna-yas, yenna-yas i tmeṭṭut-is, yenna-yas, Ad s-tiniḍ i baba-m, Ad yerr iman-is yuḍen, ad d-yejmeɛ akk iḍulan-is, ad sen-yini, Win i yi-iḥemmlen deg-wen, ad iyi-d-yawi tteffaḥ n lemdekkur yezgan i sebɛa lebḥur, deg lejnan n Ḥlima bent n Menṣur, ma yečča-t wemɣar ṣṣbeḥ, tameddit ad d-yuɣal d aqrur. Tekker yelli-s-nni truḥ ar baba-s, truḥ ar Sidi Selṭan, tenna-yas, A baba, tenna-yas, ma tuɣeḍ-d awal-iw, tenna-yas, ad terreḍ iman-ik tuḍneḍ, mi d-ruḥen akk iḍulan-ik ar ɣur-k, cerreḍ-asen ad ak-d-awin tteffaḥ lmedkur yezgan i sebɛa lebḥur deg lejnan n Ḥlima Bent Lmenṣur,

I d-ruḥen akk iḍulan-nni yerkumen s akk yuḍen. Ruḥen-d iḍulan-nni ad d-steqsin fell-as. Anɛam a sidi sselṭan, acu teḥwaǧeḍ? Aql-aɣ akk dagi ɣer ɣur-k. Ma yehwa-yak d ṭṭbib ad k-t-id-nawi. Ma yehwa-yak d ṭṭaleb neɣ d ccix ad k-d-iɣer akk ciṭ n Leqran ad teḥluḍ ad k-t-id-nawi. Yenna-yasen, Aṭṭan-agi-inu ur yesɛi ddwa la ɣer ṭṭbib la ɣer ccix. Yenna-asen, Ma tebɣawt ad ḥluɣ, ha-t-a d acu ara yi-d-tawiwt, ad yi-d-tawwet tteffaḥ lmedkeṛ yezgren i sebɛa lebḥuṛ, deg lejna n Ḥlima bent Lmenṣuṛ. Ma yečča-t wemɣar ṣṣbeḥ, tameddit ad d-yuɣal d aqrur. Nnan-as, D ay d aɣbel-is i d sselṭan. Anda yebɣu yili, ad k-t-id-nawi.